Salam hemäňize! Biziň podkastymyzyň üçünji sanynda şu gün iki sany ýaş telekeçi we kripto treýding bilen meşgullanýan oglanlar bilen gürrüň ederis. Ýagny Imam we Azat dört ýyldan bäri kripto treýding bilen meşgullanýanlar we şondan çörek iýýän oglanlar. Olaryň öz telegramda we instagramda tmtrader diýip özüniň bir gruppalary ýaňky proýektleri bar.

Siz näl tanaýan? Ýa Telegramda, Ýutubda ýa-da Instagramda Tama Trader diýip bardy. Indi belli bir ýagdaýda köp kişi gyzyklanýandyr dogry-da. Ýa gaýdyşyňyz ýa çöre uýan diýdiňiz şondan. Indi näme asyl, näme hünär? Kripto trading näme? Aha.
Tak, bu sorag jogap bermek. Kripto trading näme diýene jogap bermek üçin ilki bilen umumy wapşe trading näme diýeni öwrenelim. Trading diýmek söwda diýmek. trader bolanda söwdagär diýmek bolýar. Meselem, e, Amerikada 19-njy asyrda, a Ýaponiýada ýem 18-nji asyrda çig mal önümleriniň fýuçersler bilen söwda edýän adamlar bolupdyr. Şol döwürlerden başlapdyr. Sö trading. A 20-nji asyrda fondowy rynyk üçin, fondowy rynygyň iň uly depgin bilen ösen döwürleriniň biri boldy. We ýöne o döwürde brokerleriň işleýän edaralary bolupdyr. Şol edaralara baryp söwda etmeli. Wall Street diýip hemmäňiz eşidendirňiz. Wall Street bu bir Nýu-Ýorkda bir köçäniň ady. Şol köçede treýzing bilen meşgul bolýan adamlaryň edaralary, zatlary jemlenipdir şo ýerde. Şondan hem treýderleriň paýtagty Wall Street hasap edilýär. Fondowy rynkda kompaniýalaryň aksiýalary, obligasiýalary ýa çig mal önümleri, tam fýuçersler zatlar bilen söwda edilýär. Kripto treýding bolanda indi bolsa 2009-njy ýylda kriptowalýutanyň, ýagny ilkinji kriptowalýutanyň bitkoiniň çykmagy bilen kripto treýding peýda bolup başlady. Ýagny kriptowalýutalar bilen söwda etmek. Diýmek, kriptowalýutalar bilen söwda etmäge kripto treýding diýip bilýäris. Şeýle söwda bilen meşgul bolýan adamlara bolsa kripto treýder diýilýär. Biziň edýän işimiz hem şol kripto treýder, ýagny kripto walýutalar bilen söwda edýäs. Hawa, dogry men hem asyl ýaňky kimde Elon Mask zatdagy tele ýaňky twitterde zatda-da köp zady twit etýärdiler. Ýaňky Doge coin bardy, Bitcoin bardy, soň beýlekiler ýadyma düşenok dogrudan. Indi Belli bir ýagdaýda ýaňky asyl nähili üçin ýaňky sistema meselem edil men meň ýagdaýymda treýding nämedigini düşünsemem kripto treýding nähili iş edin bilemok da to ýest diyjek goýan adym ýaňky ýa bitkoin ýa doge koin beýlekiler nämeler asyl nähili nähili garamaly belli bir walýutamy ýa nähili
bitkoin bu ilkinji çykan kripto walýuta ilki bilen Wapşe umuman kriptowalýutanyň nämedigine düşüneli. Köp adamlar kriptowalýutany elektron pul diýip pikir edýärler, meselem, PayPal, WebMoney ýaly elektron pul. Ýöne hakykatda bu diňe bir elektron pul däl. Ýöne bu kriptowalýuta özünde ullakan, örän wajyp tehnologiýany saklaýan bir zat. Ýagny blokçeýn diýip bir tehnologiýa bar. Kriptowalýuta bolsa şol blokçeýniň içinde hereket edýän pul birligi, hmm. ýagny walýuta. Blokçeýniň nähili işleýändigini diňe söz bilen düşündirip bolanok, çyzyp görkezip düşündirmeli bolýar hökman. Eger gyzyklanýan adamlar bolsa, ildeşlerimiziň türkmen dilinde taýýarlan wideolary köp, has giňişleýin öwrenip bolar. Men bolsa häzir ýönekeý sözler bilen düşündirjek bolaýyn. Aha, gaty gowy. Meselem, adatça pul alyş-çalyş edýän ulgamlar bar. Meselem, şol PayPal ýa-da bir banklar ýa-da WebMoney, olar merkezleşdirilen, ýagny olaryň merkezi bar. Bu birnäçe kynçylyklary döredýär. Meselem, bankdaky pullar ogurlanyp bilner ýa-da bank öz müşderilerini aldap biler. we şuňa meňzeşler ýa bankda ýangyn döräp biler, hemme pul ýanyp biler. Dogry. Şeýle kynçylyklar döreýär. Kriptowalýutalar bolsa merkezleşdirilmedik ulgam. Ýagny merkez ýok, belli bir adama ýa belli bir edara degişli däl kriptowalýutalar. Hmm. Şonuň üçin rusça aýdanymyzda desentralizowany ulgamlar. Desentralizowany sistema. Kriptowalýuta kriptowalýutany ulanýan adamlaryň hemmesine degişli. Merkezleşdirilmedik, bir adama degişli däl hiç haçan. Indi blokçeýn nähili işleýär? Blokçeýn bu bir sany žurnal diýip göz öňüne getirsek, kitapça ýa žurnal diýip göz öňüne getirsek, ol ýerde bloklar bar, birnäçe blok bar. Şol bloklara tranzaksiýalar ýazylýar. Tranzaksiýa bolanda, meselem, plan adam plan adama şunça bitkoin geçirdi diýip ýazýar, meselem, Aman Merede şunça bitkoin geçirdi diýip ýazylýar. Ýöne o ýerde adamlaryň ady ýazylanokda, gapjyk nomeri ýazylýar. Gapjygynyň özüniň belgisi bolýar, harplardan we sanlardan düzülen. Şol şu şu plan şu plan adresden şu plan adrese plança bitkoin geçdi diýip ýazylýar. Bir blokda birnäçe şeýle ýazgylar bolýar. Indi bir blok taýýar bolandan soň, blok dolandan soň ýörite mesele çözülýär. Ýagny kriptografiçeski mesele çözülýär. Şol bloga kimiň gol çekilmeligini, şu ähli ýazylan tranzaksiýalar dogry diýip gol çekmek üçin, şony tassyklamak üçin bir adamyň goly gerek. Ol islendik adam, şeýle gol çekýän adam bolup biler. Olara maýnerler diýilýär. Olar öz kompýuterlerine goşup, ýörite kriptografiki, kriptografiýaly, kyn meseleleri çözýä alan kompýuterleri kim ilkinji çözse, şol gol çekýä. Şu ýazylan zatlar, ýazylan tranzaksiýalar dogry diýip gol çekýä we kriptowalýutany, meselem, bitkoini meselem aldyk, şol bitkoini ulanýan adamlaryň hemmesi hem şo blogy özüne ýazýa, özüniň žurnalynda, her kimde žurnal bolýa. Ýöne hemmelerňki şol bir hili. Her bir adam öz žurnalyna ýazýar şo tassyklanan tranzaksiýalary, bir blokdaky tranzaksiýalary. Her bir bloga bolsa, ondan öňki blogyň bir bölegi ýazylýar. Ondan öňki blogyň bir bölegi ýazylýar. Näme üçin edilýär? Zynjyr ýaly bloklar birikdirilip gidilýär. Ortadan bir blogy üýtgetsek, meselem, bir adam girýär özündäki žurnalda üýtgedýär. Meselem, maňa 100 sany bitkoin geldi diýip ýazýar öz sawysyna. Ol eýýäm pul ogurlan ýaly bolýar, haker haker hakerçilik eden ýaly bolýar. Ýöne ol onuň ýazan zady işlemeýär, sebäbi ol ýazylan blogy üýtgetdi. Ondan soňky bloga deň gelmeýär, zynjyrlar birikmeýär eýýäm. Onuň ýazan zady nädogry bolýar. Sebäbi ol ol adam öz žurnalynda üýtgedeni bilen dünýäde başga-da millionlarça adamlarda şol žurnal bar. Olar deňeşdirýärler, deň gelenok, sen aldap otyrsyň diýip, oň žurnalyny kabul etmeýär. Şeýdip, şeýdip işleýär blokçeýn we adamlary aldap bolmaýar. Dogry. Aldap bolmaýar. Bir adam esasynda ortasynda, merkezinde duran bir adam ýöretmeýär. Islendik adam blokçeýni ýöredip bilýär. Bu Bitcoin. Bu ilkinji çykan blokçeýn. Bu barada 2008-nji ýylyň noýabr aýynda internetde ýörite saýtlarda Bitcoin peer to peer system diýipmi statýa çykýar, ýagny makala çykýar. Makalanyň aşagynda Satoş Nagamoto diýip ýazylan. Satoş Nagamoto diýen adam çykardy diýip makala ýazyldy 2008-nji ýylyň noýabrynda. Iki müň dokuzynjy ýylyň ýanwarynda bolsa şol makalanyň esasynda, makalada şeýle şeýle şeýle blokçeýn döredeli diýip teklip etdi şol adam. Iki müň dokuzynjy ýylyň ýanwarynda bolsa özüniň ýazyp beýan eden tehnologiýasyny döretdi we bitkoin diýip at berdi. Ol wot. Ýöne ol adamyň kimdigi belli däl. Mümkin her gün görüp ýören adamymyzdyr. Mümkin bir adam däldir, bir topar adamdyr, ýöne prosto lakamdyr ol, hakyky at däldir. Belli däl. Şu wagta çenli kimdigi belli däl. Iki müň on birinji ýylda bitkoin has abraýa eýe bolup ösüp başlandan soň ol adam ýitdi. Ol adam şondan soň hiç zat ýazmady. Ony diňe internetde ýazan zatlaryny gördüler, hakykatda hiç kim görenok ol adamy. Şeýle. Ondan soňra. Mah. Bitkoin, Bitkoin iň esasy, iň uly kriptowalýuta. Ondan başga altkoinler bar. Meselem, Elon Mask Dogecoin diýip köp aýdýar, hemmeler Dogecoin tanaýandyrlar. Dogecoin näme zat? Bitkoin, Bitkoiniň esasynda bir topar alternatiw koinler döretdi. Alternatiw koinler, ýagny alternatiwnyý walýutalar döredildi. Olara gysgaça altkoin diýilýär. Dogecoin hem şeýle altkoinleriň biri. ýagny alternatiw koin. Dogecoin awstraliýaly bir mekdep okuwçysy döredýär aslynda. Ýöne Elon Musk hem gowy görýär şol monetany, şol koini näme üçindir Twitterinde köp ýazýar Dogecoin barada. Esasy kriptowalýuta Bitcoin we ondan galan hemmesi altcoin, ýagny alternatiw koin.
Düşündim, düşündim. Hawa, indi menem azajyk bir oýlanardy dogrusy. Sebäbi Trading alan üçin sebem kripto trading bir hilek meni bank soraga salýan temada. Ýöne asyl düşündirijiňe gowy diňleseň düşünip bolýan eken. Şeýle seretseň. Indi e, öwrenjeklerem o e, soň gruppaňda girer, e, sorap öwrenip bilerler. Ol dogry. Indi e, belli bir ýagdaýda, ýagny siz hem başyndan başlaňyz dogrudan, her bir hünäriň öwrenmek üçin, ýagny ilki başdan başlap, ýagny bir bilen Dogry, öwrenip başlamaly-da. Indi başyndan başlajaklar üçin näme etmeli, nirden başlamaly? Belli bir ýagdaý, şu wagtky ýagdaýda.
Baş, başlajaklar üçin ilki başda beriljek maslahatlar. Derrew nähilek diýsek bolýar, belli bir müçberde, belli bir mukdarda pul bilen girip, derrew gazanjyň yzyndan ylgamaly däl. ilkinji sapaklaryň biri bolup durýar. Şol sebäbi sen häli hiç zada düşünmeseň, sen häli hiç zada bilmeseň, sen şol pullary ýitirmegiň ahmal. Tak muny aňsat dilde düşündirenimizde, meselem, tamdyra un sepsek, çörek çykmaýar. Dogry.
Dogry dämi? Çörek iýmek, çörek iýmek üçin sen uny hamir etmeli, hamiri ýaýmaly, Hamyry bükmeli, tamdyry gyzdyrmaly, ondan soň tamdyra çöregi ýapmaly, ondan soňra saňa çörek gelýär. Dogry dälmi? Bir zat iýmek üçin, bir zat iýmek üçin öňünden der dökýäň, şo zady iýmek üçin, şo miwesini almak üçin öňünden der dökýäň. Öňünden bilýäň şony, bilmedik zatlaňy bilýänlerden soraýaň. Şony nähili etseň bolar, nähili ýagdaýda etseň bolar. Şo sebäpli hem derrew Ýaňky aýtşym ýaly, uly summa bilen hiç zada düşünmän ýa hiç hili tejribäň bolman derrew uly summa bilen girmek gaty uly ýalňyşlyk bolup durýar. Ilkinji başlajaklar üçin beriljek maslahat. Birinjilik bilen ýitirjek puluňa, ýitirjek puluňyzy, ýitirjek summaňyza taýyn bolan summaňyzy şo summa bilen başlanyňyz gowy. Ikinjilik bilenem özüňize bir mentor bolýan ýa mugallym bolýan tutanyňyz gowy. Sebäbi islendik bir ýalňyşlyk ýerde, islendik bir ýalňyş eden ýeriňizde şol mugallym sizi dogry ýola birikdirmegi gaty gowy tejribe bolup durýar. Hawa. Ikinjilik bilen, üçünjilik bilenem aýdanymyzda, näçe treýdingde näçe köp okasaňam, näçe köp tejribe çöpleseňem şonça az. Gaty az. Meselem, biz biz özümiz aýtýarys, dört ýyl bäri, bäş ýyl bäri şu şu kategoriýanyň içinde işleýäs, şu kategoriýanyň içinde izuçat edýäs, görýäs, nähiliräk zat, nirde nähiliräk zat. Bize barybir ýeterlik däl informasiýalar. Sebäbi, diýelik, her ýyl ýa-da her üç ýyldan tehnologiýalar täzelenip dur, informasiýalar täzelenip dur we bazaryň işleýiş algoritmi üýtgäp dur. Şonuň üçin, Näçe okasagam az, näçe bilsegem az, näçe etsegem az. Şo sebäpden hem köpräk okaň, köpräk biliň, tejribe toplaň, öz ýalňyşlyklaryňyzy ikilenji gezek, üçlenji gezek gaýtalamajak boluň. Esasy zat treýdingde eger bir hobbi höküminde almajak bolup, öz iş hökümüňizde, öz kategoriýa hökümüňizde alyp, şu tradingde gazanmak isleýän bolsaňyz, esasy zat size tejribe çöplemek. Näçe köp tejribeňiz, näçe köp uly bolsa we şonça-da miwäni, öňüňizde geljek miwäni süýji-süýji edip iýmek size aňsat bolar. Esasy zadam, esasy zadam, hiç hiç haçan gyssanmaň, hiç haçan puluň yzyndan ylgamaň. Çaltrak pul gazanjak bolmaň we uly mukdardaky pullara girmäň. Haçan tejribäňiz ýeterlik taýyn bolanda, onda uly summada, uly mukdarda, haçanda siz öz riskiňizi uprawlýat edip bileniňizde, riskiňizi dolandyryp bileniňizde, onda girseňiz has hem dogry bolar.
Dogry, ýaňky Warren Baffetiň aýdyşy ýalakmy, günde bäş ýüz sahypa okaýar, şonuň üçin hem dünýäniň baý adamlarynyň biri diýip. Belli bir ýada dawa gowy lakeşdiň asyl ýaňky sistemalaryň ýaňky marketingiň işleýşi diýdiňizda indi el dogry Warren Buffettiň edýän inwestisiýalarynda asyl treýdiň da dogrudan indi siziň ýagdaýyňyzda kriptowalýuta bolan üçin asyl şol bir ýagdaý ýaňky şol ýagdaý işleýän bolmagy gaty gowy sag boluň indi geljege garaýyş nähili ýaňky kripto ýönekeý häzirki pullaryň ornuny alyp bilermi meselem elli ýyl diýeli. A bu barada aýtsak, naprimer, biziň pikirimiz, meselem, biziň pikirimiz Azat bilen meniň pikirim, hawa, adaty pullaryň, materialnyý pullaryň ýerini alyp biljek zat bolup durýar kriptowalýutalar. Sebäbi ýyl geçdiksaýy tehnologiýalar täzelenip dur diýip belläp geçişim ýaly, bize kart, kartyň üsti bilen alyş-çalyş etmek Hem internediň üsti bilen özümize bir zatlar zakaz etmek durmuşymyza girip barýar. Tak seretsek, häzir biz öýde oturan ýerimizde öýümize gögönümleri zakaz edip bilýäs, öýümize eşikleri zakaz edip bilýäs, dogry dälmi? Dogry, dogry. Şuny, şuny alsak, hökmany ýagdaýda Biz elektron elektron höküm elektronny ýagdaýda geçirmeli bolýas puly. Transaksiýa etmeli bolýas biri-birimize. Hawa. We şu aralykda we meniň pikirim şu aralykda bankyň özüniň etjek bankyň şu aralykda bankyň ýalňyşlygy bolup biler köplenç ýagdaýda. We transaksiýamyz biziň transaksiýamyz çalt wagtda däl-de birazajyk bir eglenip biler. Kriptowalýutalary alsak, kriptowalýutada biri-birimize tranzaksiýa etsek, gaty gitse, tam 30 sekunt ýa-da 5 sekunt, 10 sekunt wagtymyzy alýar. Biri-birimize tranzaksiýa, bu dünýäniň o dünýäniň çetine, naprimer diýeli Amerikadan Türkmenistana ýa-da Ýaponiýadan Türkmenistana tranzaksiýa etjek bolsak, Bize gaty gitse on sekunt ýa-da bir minut gerek bolýar. Adaty ýagdaýda bize döwlet kartlarynyň üsti bilen biri-birimize geçirjek bolsak, Ýaponiýadan Türkmenistana diýeli, Amerikadan Türkmenistana diýeli, bize hökmany ýagdaýda ýa Western Union gerek bolar, ýa-da başga bir elektron koşelýoklardan ugratmaly bolarys. A muny Biz ele blokçeýniň üsti bilen geçirsek, bira ortamyzda hiç kim bolmaz, hiç hili bank bolmaz ýa başga zat bize neme bolmaz. To ýest aralykda diňe blokçeýn, blokçeýn aralykda diňe biri-birimize pul ugradyp we şo puluň hakykatdan hem biziň ugradan adamymyza baryp ýetenligi barada on sekundyň bir mundyň arasynda görüp bileris. Bah. Şu sebäpli, şu sebäpli hem Azat bilen meniň pikirim şuda, imенно kriptowalýutalar adaty pullaryň ýerlerini alyp biljegi barasynda ynanýarys. Şul on ýyllykda bolsun, elli ýyllykda bolsun, ýüz ýüz ýyllykda bolsun, ýöne şuy assasadan adam durmuşyna girip gitjegine ynanýarys.
Hawa asal häzirem belli ýagdaýda naprmer men student dandi Malaýziýada häzirki ýagdaýda indi menem köplenç elimde ýaňky nagt pullanymam. Sebäbi indi häzir bäzir bärki bärde bäriň ýagdaýynda meselem telefonyna töläp bolýar ýaky ýönekeý telefonyňy degirýäň ýa-bolmasa kartyň üsti bilen dogry dämi? I belli bir ýagdaýda meň pikirimçe adamlaryň durmuşyny has hem ýaňky ýeňilräk ýeňilräk etýär i ýaňky aýtşyňyz ýaly puly geçirmäniň wagtyny azaltýar i adamlaryň ýaňky Wagt gymmat zat diýjeklerim wagt pul dogryam şony näçe az sarp edip bilseň gerekmejek zatlara şonça gowumy diýen i şol sebäpden hem adamlar öwrenşer şoň üçinem ýaňky siziňow siziň aýdyşyňyz ýaly pikiriňiz menem golleýan. Indi ýönekeý dilde ýaňky kripto treýding meselem biri başlan bolsada belli bir ýerde haýsy zdelkanyň dogry to ýest haýsy zdelkanyň gowudygyny ýa belli bir zdelkadan gowy işläp bolýandygyny nädip bilýäňiz?
Belli bir sdelkadan meselem bir kriptowalýutany tam satyn aldyň, näçe, haýsyny satyn almaly, näme üçin satyn almaly, onuň sat, birnäçe düzgünler bar. Satyn almazdan öň hökmany suratda derňew etmeli. Derňew, derňewiň iki görnüşi bar, tehniki derňew bar we fundamental derňew bar. Fundamental derňew bolanda, aljak bolýan kriptowalýutanyň Ýa koiniň, ýa tokeniň, ýa moneta diýilýär tapawudy ýok, şonuň fundamental ýagdaýyny öwrenmeli. Ýagny kim döredipdir monetany, şol tokeni, şol monetany ýa tokeni kim döredipdir, näme maksat bilen döredipdir. Moneta döredilende ýöne ýere prosta bar bar i wsýo diýip goýulmaýar, döredilmeýär, onuň arkasynda bir tehnologiýa bolmaly hökman. Belli bir her bir monetanyňam edýän işi bolýar. Meselem, Brave diýip brauzer bar. Ol brauzer şol brauzeriň özüniň kriptowalýutasy bar. BAT diýip kriptowalýutasy bar bot. Indi biz şol şol tokena, şol kriptowalýutasyna, BAT diýip kriptowalýutasyna ýönekeý bir kriptowalýuta diýip bilemizok. Sebäbi onuň esasynda uly tehnologiýa otyr. Täze brauzer çykardylar. Onuň komandasy bar, özüniň topary bar, üstünde işleýän. Ýönekeý söz bilen aýtsak, proýekt ýönekeý proýekt däl. Prosta bar, bar i wsё diýip goýlan, barmy, bar, boldumy, boldy diýip goýlan proýekt däl. Fundamental analizde şol zatlar üns bermeli, näçe sany token bar. Meselem, altynyň bahasy näme üçin gymmat? Sebäbi altyn hemmelere gerek. Ýöne altyn beskonecny däl, ýagny tükeniksiz däl. Altynyň sany ograniçennyý, çäkli. Şonuň üçin hemmelere ýetmänligi üçin hemmelere gerek, ýöne sany çäkli. Şonuň üçin bahasy gymmat. Kriptowalýutalar hem edil şeýle, şeýle zat. Eger çykarylan Çykarylan tokeniň bahasy çykarylan monetanyň sany, bahasy däl, sany, has köp bolsa, meselem, dünýäde ýedi milliard adam bolsa, ol tokeniň sany, meselem, ýedi ýüz milliard zat bolsa, ol uje hemmelere ýetýär. Şonuň üçin bahasy arzan bolýar, sebäbi hiç kime gerek däl. Bitkoin alsak, bitkoin bary-ýogy ýigrimi bir million. Ýedi milliard adam bolsa dünýäde, a bitkoiniň maksimum sany ýigrimi bir million sany bolup bilýär. Ol uje ýetmezçilik edýär. Şol ýagdaýyna seretmeli. Bu zada gysgaça tokenomika diýilýär, ýagny token ekonomika. To ýest, tokeniň sany, näçe sany bolýar, häzir näçesi bar we şuňa meňzeş zatlaryna seretmeli. Bu fundamental analiz bolýar. Ikinji, ikinji analiz bolsa tehnik analiz. Tehnik analiz bolanda grafiga seredip, belli bir aktiwyň grafigine seredip, analiz edip, çaklap bolýar. Ýüz göterim takyklyk bilen aýdyp biljek adam ýok, ýöne uly uly göterim takyklyk bilen çaklap bolýar. Göni aýdyp bolanok, çaklap bolýar bahanyň niräk gitjegini. Onuň üçin ýörite özüniň kitaplary bar, ýörite öwrenmeli zatlary bar. Şolary öwrenip, bilip, bilip, anyklap bolýar, nirä gitjegini, haýsy, haýsy zdýelkadan haýsy monetany alsak, näçe wagt saklasak, näçe gazanjagymyzy takmynan çaklap bolýar.
Düşünikli. Indi asyl Şeýle seretsem, çal üçin neme aýtýan. Indi belli bir ýagdaýda ýaňky aýdyşyňyz ýarak, e, her hili ýaňky bitkoin ýa dogecoin, meselem, Awstraliýada bir birinden bir ýasan bolsa, meselem, häzirki ýagdaýda men oturan ýerimden bir bitkoin ýasap, şony markada çykaryp bilýänmi ýa oň üçin belli bir geçmeli etaplary barmy ýa hili? Şo barada Informasiýa barmy? Meselem, token, ilki bilen token bilen kriptowalýutanyň, ýagny koiniň tapawudyny bileli. Kriptowalýuta döretmek üçin ýörite blokçeýn döretmeli, özüň kriptowalýutanyň özüniň hususy blokçeýni bolmaly, ýaňky blokçeýni, bitkoiniň blokçeýni, ýönekeý sözler bilen aýdyp berşim ýaly, blokçeýni döretmeli. Onuň üçin ýa özüň programmist bolmaly, ýa programmist tapmaly, şony ýazyp biljek, programmasyny ýazyp biljek adam tapmaly. Ýöne ondan başga-da token döredip bolýar. Tokeniň özünde blokçeýni bolmaýar. Token başga blokçeýnleriň esasynda işleýär. Meselem, şeýle tokenleri döredip bolýar. Ýöne hiç hili tokensiz hiç hili blokçeýnsiz token döretmek kyn däl. Ýörite ýörite saýtlar bar, girýäň, meselem, näçe sany maksimum token bolmaly, tokeniňe at goýýaň, zat edýäň, ony döretmek kyn däl, ony döredip bolýar. Meselem, efiriň, efiriumyň, efirium diýip, kriptowalýuta bar, ýagny altkoin, şonuň esasynda token döretseň, efiriumyň tranzaksiýasy üçin, smart-kontraktyň işlemegi üçin komissiýa töleýäň. Iki ýüz dollar öýdýän häzir. Ol üýtgäp duräý, anyk ýadymda. Düýn iki ýüz dollardy. Düýn eýýäm üýtgän bolmagy mümkin. Şony töleýäň, e, wsýo, seň özüňde tokin bolýar. Ýöne ol tokiniň, ýaňky aýdyşym ýaly, arkasynda bir tehnologiýa bolmaly. Ýöne ýere men öz adyma tokin döretdim diýseň, ol hiç kime gerek däl. Oň bahasy düşüp ýitip ýok bolup gidýär. Onuň üçin. Bir tehnologiýa döretmeli, özüň toparyň bolmaly, biržalara çykarmaly, zat etmeli, ösdürmeli. Meselem, biznes edende nähili ösdürýän bolsaň, meselem, restoran açdyň diýeli, restorany nähili ösdürýän bolsaň, prosta açyp goýsaň, özi işläp durmaýar, ony ösdürmeli, zat etmeli. Edil tokinem şeýle.
Dogry. Hawa men sebäbi özüm pikir edip gördümde ýaňky ýaňky Elon Musk dagy Twitter'da goýýada ýaňky reklama etýä ondan şo ýaňky belli bir ýaňky ýa bitkoiniň ýa tokeniň näçe populýarnosti to ýest näçe köp adam tanasa şonçada belli bir ýadada gymmatlaýamy ýa bilemok men şeýle pikir etdim aslynda indi Siz uje ýaňky ymamyň aýtýar dört ýyldan bäri kripto treýdingde. Şol dört ýylyň içinde tema treýderi haçan açaňyza doly bilemok. Bir ýyl öýtýän. Göni bir ýyl boldy.
Dogrymy?
Hawa hawa.
Tema treýder
Bir ýyl. Indi meniň soragym asyl şol ýaňky bir ýylyň içinde näçe okuwçy okadan bolsaňyzam ýaňky şo okuwçylaryň edýän üç sany iň köp ýalňyşlary haýsylar we şolary nädip düzetmeli? Şu taýyny men aýdyp geçeýin.
Esasy okuwçylaryň arasynda gaýtalaýan ýok ýalňyşlyk sebäbi okuwçylar gelen wagty öňünden aýtýas biz. Ýörite çatymyz bar. Diýip okuwçylaryň hemmesi ýygnanýar şo taýda we şo taýda hemme zatlar e, gürrüň edilip gidilýär. Her bir zat şo taýda öwredilip gidilýär. Okuwçynyň bilmeýän zady bolsa şo taýda aýdylyp gidilýär. We ýaňky aýdylyşy ýaly e, Elon Musk öz Twitterinde Dogecoin aýa çenli uçar diýip goýupdyr. Bah. Diýeli şeýlelikde şeý diýip aýdypdyr, dogry dälmi? Muňa adaty ýagdaýda haýt diýilýär. Hawa. Haýt diýilýär muňa. Ýöne bir haýt diýilýär. Ol Elon Musk şeýle şeýle ýazypdyr, şeýle edipdir diýip almak, satyn almak gerek däl. Sebäbi bu ýöne bir haýt. Haýpyň aňarsy gaty erbet bolýar. Haýpyň aňarsy adamlary gaty erbet, uly mukdardaky pullary ýitirip bilýärler. Şolar ýalak ýagdaýlarda haýpyň yzyndan ylgamaly däl. Biziň okuwçylar, naprimer, şony aýtýarlar, çatda ýazýarlar şony, Ilon Mask şeýle twit ýazypdyr, şony duýduryp geçýän. Ýazan bolsa ýazypdyr, Ilon Mask ýazypdyr ony. Bärde gazanjak Ilon Maskdyr we millionlarça mukdarda inwestisiýa etýän adamlar gazanjakdyr. Biz ýalyk tam kiçi mukdardaky pul salýan adamlar o taýda işler gazanyp bilmeýär. Sebäbi näme? Adaty ýagdaýda prosta bazarda aňsat dilde düşündirenimizde hamýak diýip atlandyrylýar. Ýaňky haýplara ynanýarlar. Elon Musk plan Twitter ýazypdyr diýip şo taýa gitýärler. Şo nemäni satyn almaga gitýärler ýazylan koin barada. We şoň hasabynda bazarda esasan satyn alyjylar we we satyjylar bar. Hawa. We şolar ýalak ýagdaýda Ilon Mask Twitter goýupdyr diýse, halk, adam gidip şony satyn almana gitýär. Şo sebäpden hem näçe köp satyn alynsa, koiniň bahasy ösýär. Ýöne eger ýokarda, ýokarda hiç kile satyn alyjy ýok bolsa, we sen özüň satyn alan koiniňi öz girdeýjiň bilen satyp bilmeseň, sen hasam aşakdan satmaly bolýaň. Sebäbi ýokarda eýýäm diýeli Dogecoin-de satyn aljak adam ýok şo sebäpden baha uje ýokaryk gidip bilenok. Baha ösüp bilenok ýokarlygyna. Şolar ýalak ýagdaýlarda ýaňky ýalak aýtşymyz ýaly sabyr edip bilmeýän Çalt puluň yzyndan ylgaýan, çalt gazanjak bolup gyssanýan adamlar şolar ýalak ýagdaýda özüniň pozisiýalaryny ubytga bilen, ýaňky çykdaýjy bilen ýapýarlar. A bärde gazanýanlar bolsa, diýeli twitter goýan adam gazanýar we şo twitter goýmagy planlaşdyran adamlar gazanýar. Bärde aňsat tak düşündirsem, giňişleýin düşündirsem, şo twit goýulmazyndan öň, hasam uly mukdarda pul ýatyrjak adamlar, hasam uly mukdarda satyn alýan adamlar, Ilon Mask ýaly, olara käbir kit diýip atlandyrylýar. Uly-uly, uly-uly oýunçylar ýaňky girýärler, satyn alýarlar we soňra Twitter, tweet ýazýarlar, Dogecoin aýa çenli uçar. We şo hasa şo sebäpli hem halk muny satyn almana gitýär, millionlarça tam milliardlarça satyn alynýar, şoň hasabyna baha ösýär we ýokarda ýaňky Ilon Mask ýaly adamlar beýleki uly mukdarda satyn alan adamlar satýarlar we özleri çykda girdeýjä girýärler. Ýaňky aýtşym ýaly kiçi mukdarda girýän adamlar bolsa çykdaýjy bilen satýarlar. Şo sebäpden hem birinji edilýän ýalňyşlyk Täze başlanlara, şol haýplara ynanmaň. Meselem, diňe bir Ilon Maskyň Twitteri däl, başga Twitterlerem goýup bilýänler bar. Diýeli ýa-da Bitkoin barada aňsat aýtsak, häzir nirä seretsek telewideniýede hem Bitkoin, žurnallaň ýüzünde hem Bitkoin, internetde nirä girseň hem Bitkoin. Ine bulam bir adaty ýagdaýda, bula bir haýpyň biri bolup durýar. Hum. Haýpyň yzyndan ylgamak gerek däl. Eger gazanasyňyz gelýän bolsa, eger hakykatdan şu taýdan çörek iýesiňiz gelýän bolsa, iň gowusy şu taýa gelip, şu treýdingiň nähilek işleýşi barada öwrenmegiňiz has gowy bolar. Hum. Ikinjilik bilenem puluň, puluň yzyndan ylgamak gerek däl. Ýaňy haýçym ýalak puluň yzyna ylgamak gerek däl. Näçe puluň yzyna ylgadyksyňyz saýyn şonça-da puluňyzy ýitirersiňiz. Oren Baffetiň aýtşy ýalak, men diýä ýylda diýä ýigrimi prosent öz depozidime girdeýji görýän. Bu fondowy rynakda. Fondowy rynakda ýigrimi prosent girdeýji görmek bu ol gaty uly mukdardaky prosent bolup durýar. Kriptowalýutny nemede kriptowalýutny bazarda aýtsak, Kriptowalýuta bazary häli ýaş bazar bolandygy sebäpli, bu gaty wolatilnyý bazar we bahalar gaty uly mukdarda galyp bilýär. Ol fondowy rynak bilen ýigrimi prosendi diýeli kripto rynakda, kripto bazarynda, fondowy rynagyň ýigrimi prosendi kripto bazarynda ýüz prosent diýip alaýaly. Hum. A eger muny diýeli biz müň dollar bilen müň dollar mukdarda häzir girdik. kripto bazarynda. We ýylda biz bäş ýylyň içinde biz şol öz müň dollarlyk depozitimize bäş ýylyň içinde her ýyl iki ýüz iki ýüz prosent goşup bilsek depozitimize bu uje bäş ýylyň içinde iki ýüz müň dollara barabar bolýar. Ba. To ýest men bärde diýjek bolýan zadym gazanmak gazanmana pul puluň yzyna ylgamak gerek däl. Bärde Kelläň bilen hereketlenmeli, ýaňky ýaly haýplaň yzyna ylgamaly däl we üçünjilik bilen azarta girmeli däl. Belli bir, diýeli, belli bir mukdardaki kriptowalýuta, lýuboý bir ýaňky altkoin bolsun ýa-da bitkoin bolsun, has kem müň prosent, iki müň prosent galaýan ýagdaýynda, saňa gerek däl şonuň yzyndan ylgamak. Sen öz belli bir mukdardaky şu taýdan prosendiňi almaly. Sen özüňe goýan maksadyňy almaly. Ýaňky aýyşymyz ýalak bäş ýylyň içinde her ýyl iki ýüz prosentden öz nemämize, öz depozitimize goşup gitsek. Ýa-da goşup gitsek has gowy bolar. Sebäbi biziň maksadymyz bar. Biz şu maksadymyza ýetmeli. Hawa. Şu maksadymyzy bozmaly däl. Hawa,
gaty düşnükli şol ýagdaý. Asyl meň pikirimçe-de ýaňky treýdingde-de gabat gelýän bolmaly, puluň elinden ylgap, ýaňky belli bir wagtda öz ilkinji goýan ýaňky maksadyňda, öz ilkinji belli bir ady-da, orsça näme, cell ady ol-da, şol ilkinji belli bir, meselem, bäş ýylyň içinde müň dollar alsa, Soň yzyndan bolmaly ýagmasa bilemok beýle bir ýagdaýda klipde ýaňky treýdiňde aýdyşyň ýalak ondan ulurakdyr indi asyl ola şol indi ýaňky tm treýder projektyňyza bar häzirki ýagdaýda asyl nähili işleýär ýaňky aýdyşyňyz ýaly grupa çagyrýaňyz i beýle bir ýagdaýda okuwçylar bilen bile klipde treýd etýäňizmi ýa beýle bir ýagdaýda olara meselem bir treýd almaly ýa almaly däl ýa nähiliräk maslahat berýäňiz asyl nähili işleýär gysgaça.
Asly Türkmen Trader proýektiniň açylandygynyň sebäbi näme sebäpden açyldy? Krip Türkmen Trader proýekti gazanmak üçin açylmady. Krip Türkmen Trader proýekti öwredilmek üçin açyldy. Aha. Indi şol kripto söwdasyny öwredilmek üçin açyldy. Nirde, nähilek we nähili ýagdaýlarda söwda edip bolýar? Şol zatlary öwretmek üçin açyldy we blokçeýn tehnologiýasyny giňişleýin öwrenmek üçin açyldy. Hawa. Asly ýaňky okuwçylarymyz bilen biz bilelikde söwda etýäs özümiz. Bilelikde. Hawa. Biziň öz özümiň satylan zadymyzy okuwçylarymyza hem satyn almagy maslahat berýäs. We özümiz satan wagtymyz okuwçylarymyza hem satmany maslahat berýäs. Dogry. A Nap, biz näme sebäpden satyn alan zadymyzy hem bilelikde okuwçylar bilen bile satyn alyp, şony bilelikde satýarys. Näme sebäpden? Ýa gaýçym ýalak asty Türkmen Trader proýekti öwredilmek üçin açyldy we tölegli. Öwrenmek üçin tölegli. Bize töleýän adamlar Şol öz tölän pullaryny, şol öz tölän möçberindäki pullaryny şol bizi bilen birlikde söwda edip, şo tölän pulunyň üstüni ýapmak we şoňa girdeýji bilen girmek üçin kömek bolsun diýip şony etýäs. Hawa. Ýöne asly maksadymyz öwretmek. Hawa. Şony giňişleýin düşündirmek. We Allajana şükür her bir okuwçy, her bir okuwçymyz häzir kripto treýding näme zat, blokçeýn näme zat we nähili işleýär bilýärler. Hawa, menem ýaňky telegramda gruppaňyzda bar, asyl şeýle obyçnyý tmtrader gruppada men okaýan ýaňky. Okuwçylaryň kommentariýalaryny atlary her kim öz işlerini bilýän oglanlar ýaňky belli bir ýagdaýda birde alypdyrlar ýalňyşypdyrlar şo ýerde-de kömek edipsiňiz zat edipsiňiz asyl proýektiň özi gaty gowy ýaňky alty ýüz ýetmiş sany zadyňyz bar followeri bar öýtýän ýalňyşmanymça şu häzirki ýagdaýda indi gaty gowy indi bir belli bir jemlemek üçin bir soragym bar Asal ymamy tanaýşyma kitap okaýan, kitap okamagyny gowy görýän adamlaryň biri bolmaly. Şonuň üçin hem ýaşlar üçin üç sany hökman okamaly kitaplar haýsylar? Meselem, Azadam aýdypdylar, ymamam aýdypdylar, tapawudy ýok.
Okamak üçin kitaplar eger isleseňiz bize telegramda, esasy biz telegram sosialnyý mediasynda oturýas, Sosial sosial ulgamynda oturýas. Esasy şo taýda işleýäs. Eger okamana kitaplar gerek bolsa, aňsat dilde düşündirilen kitaplar bar. Şo kitaplary berip bileris. Ýöne eger özüňiz özbaşdak okajak diýseňiz, esasy esasy öwrenmeli zat bazaryň psihologiýasy. Hawa. Treýdingde togsan prosent psihologiýa, 10 prosent söwda bolup durýar. Seniň psihologiýaň ýerinde bolmasa, sen belli bir mukdardaky puly ýitirmäne taýyn bolmasaň, belli bir mukdardaky puly gazanmana taýyn bolmasaň, sen aňaram bolmarsyň, bärem bolmarsyň we ortada galyp gidersiň. Şo sebäpde öz psihologiýaňy ösdürmek iň bir wajyp zatlaryň biri bolup durýar treýdingde. Dogry.
We psihologiýa kitaplarynyň iň gowy we iň Köp mukdarda satylan kitaplarynyň biri. Ýöne gaty kyn dilde düşündirilen, bir gezek okasaňyz düşünmersiňiz. Giňişleýin okasaňyz, giňişleýin pikirlenip okasaňyz gaty gowy kitaplaryň biri. Waspominaniýa biržewogo spekulýanta diýen kitap bardy. Psihologiýa barada bazaryň hemme psihologiýasyny şo kitapda berlen. Ýöne gaty kyn, kyn, kyn kitap, düşünmek aňsat däl.

A başga kitaplarda diýsek, fundamentalny analiz barada kitaplar bar, tehnisk analiz barada kitaplar bar. O kitaplary her hilek ýagdaýda, ýagny investor diýen kitap bar, fundamentalny analize degişli kitaplaryň biri. Tehnisk analiz barada kitap diýsek, biziň öz internetden alnan informasiýalar, aňsat dilde düşündirilen informasiýalary ýygnap, bir kitap özümiz, bir kitap ýasan kitabymyz bar. Bah, tolama.
Nemäň kitabyň adyna tehniskiý analiz diýlen naçinaýşik diýip at goýduk. Türk dogry türkmen diline, türkmen diline terjime etmek biraz kyn boldy. Şo sebäpli hem diňe rus dilinde goýduk. Ýöne internetden aňsat dilde düşündirilen ýerlerini bir ýere jemläp, bir kitap ýygnadyk. We gerek bolsa bize ýazyp bilersiňiz, biz size bereris. Aha.
Bah, tüweleme bileme kitap beýleki kitapyň zady bileme. Gaty gowy, gaty gowy projekt kitap ýazylan bolsa, düşündirilen bolsa, on ýalam bolsa gaty gowy. Asly ýöne blokçeýn barada hem türkmen dilinde ýazylan kitabymyz bar. Häli bu güne çenli ýazyp otyrs. Onam Häli soňuna çenli ýazyp bolmadyk, ýöne diýeli elli prosenti taýyn diýen ýaly. Ýöne haçan blokçeýn bilen gyzyklanýanlar bolsa, o kitaby berip bileris. Ýöne häli soňuna çenli ýazylmadyk kitap. Ýöne türkmen dilinde ýazylan kitap. Bah.
Birinji kitap ha türkmen dilinde. Blokçeýn barada.
Özümiz ýazyp otyrys. Hawa.

Spekulýantyň başdan geçiren zatlary, spekulýant bolanda sözi göninden göni terjime etsek aldawçy diýmek bolýar hakykatda. Treýderlere tiz satyn alan zadyny şol günüň dowamynda ýa ertesi gün tiz satýan adamlara tiz alyp tiz tiz satýan adamlara satýan treýderlere spekulýant diýilýär esasan. Jess Liwimor O bir müň sekiz ýüzünji ýylyň soňragynda dogulýar, bir müň dokuz ýüzünji ýylyň ortalarynda aradan çykýar, ýadymda ýok, ýyly anyk. Näme üçin maslahat berýäs? Bir müň sekiz ýüzünji ýylyň soňlary we bir müň dokuz ýüzünji ýylyň başlary fond, fondowy rynogyň iň döräp başlan, iň ýokary depgini alyp başlan, iň başda, iň baş, entäk iň başy, Entäk köp adam bilenok o zatlar barada. Şol döwürlerdäki psihologiýa barada ýazylýar. Ol adam özi on bäş ýaşynda kakasy fermer bolýa, ejesine aýdýa, men kakam ýaly fermer boljak däl diýýä, men men kelläm bilen işlejek diýýä, men fiziki işlejek däl, men kelläm bilen işlejek diýip öýünden gidýä. öýünden gidýär we on bäş ýaşynda treýding edip özi ilkinji müň dollaryny işleýär. Ol döwrüň müň dollaryny häzirki döwre geçirsek gidip ýigrimi müň dollar bolýar. On bäş ýaşynda häzirki pul bilen hasaplasak ýigrimi müň dollar işleýär. Öz öz ýaşaýşynda öz žýzninde birnäçe gezek birnäçe million gazanýar, birnäçe gezek birnäçe million ýitirýär. we şol kitapda, Wospominaniýa biržowy spekulýanta kitapda ol öz başdan geçirenlerini aýdyp berýär. Rynocnyý psihologiýany öwrenmek üçin gaty gowy. Indi näme üçin, näme üçin ol fondowy rynyk barada bolsa, kriptowalýutada, kriptowalýuta söwdasynda nähili peýdasy bar onuň diýip biljekler bolar. Sebäbi ol adam fondowy rynyk indi-indi döräp başlan wagty ýaşap geçip, şol döwürde hiç zatdan, hiç hili noldan başlap, birnäçe gezek birnäçe million adam, million dollar gazanan adam. Kriptowalýuta hem indi döräp başlady. Şol bir müň sekiz ýüzünji ýylyň soňundaky fondowy rynykda bolup geçýän wakalar edil häzir kriptowalýutada gaýtalanýar otyr. Sebäbi şol döwür fondy görenik entäk ýaş rynokda ýaş bazarda häzir bolsa kriptowalýuta bazary şol zatlar gaýtalanyp dur şol kitapda ol kitapda ýöne takyk zat ýok takyk zat diýende takyk strategiýa takyk şu monetany almaly şu tokeni almaly diýip zat ýok ol ýerde okamaly pikirlenmeli özüň netije çykarmaly bu birinji maslahatym ikinji maslahatym rus ýazyjysy bar, Alekseý Markow diýip. Ol ekonomikadan doktor nauk özi, ylmy derejesi bar ekonomikadan. Ondan başga-da biz ekonomikadan mugallymlary nähili tanaýas? Ol uniwersitetde mugallym bolup işlän özi. Teoriýada köp zat bilýär, köp mugallymlar, uniwersitetlerde, ýöne praktikada bilenoklar. Aýdýan zatlaryny özleri edip gören däl. Alekseý Markow onuň ýaly däl, ol özi millioner. Onuň özi aýtjak bolýan zadym, kitabyndaky ýazan zatlar olam öz başdan geçirenlerini ýazýar we ýönekeý dilde düşündirýär, ýönekeý dilde düşündirýär. Ýönekeý Iň ýönekeý dilde, şol, şol şoňky ýaly dilde, ýönekeý dilde ýazylan kitap men görmedim entäk. Onuň bir, bir topar kitaplary bar, Huliganskaýa ekonomika diýip bar, ol kriptowalýuta barada däl, ol ekonomika barada. Gyzyklanýan adam bolsa okap biler, gaty gyzykly. We Kriptowalýuta, Krip twoýu maçka diýip kitaby bar. Ol eýýäm kriptowalýuta barada şol adamyň ýazan kitaby. Ondan başga-da Žlobologiýa diýip kitaby bar. Ol Žlobologiýa kitabynda özüniň döreden biznesleri, haýsysynda bankrot boldy, haýsysynda gazandy, hemme zady gürrüň berýär. Gaty gowy kitap. Hökman, eger gyzyklanýan adam bolsa, hökman okaň. Hmm.
Hawa, gatawy. Sag boluň köp köp ýaňky kitaplar. Men hiç zat gap görmedim eýtýän ýöne aýtýan aýdyşyňyzy diňlesem bir hili gyzykly ýeri bar. Belki kripto treýdinge gyzyklansaň ýa bolmasa ýaňky ekonomika bilen men ekonomika diýen kitap okadym we edil ýaňky awtorlaryň ady gabat gabat gelmedi. Dogry, sag boluň köp köp. Indi ýaňky belli bir soraglary bolanlar ýa gyzyklananlary ýaňky telegramda tmtrader dämi ady? Telegramda tapmak üçin tm türkmen trader diýip gözleseler tapyp bilerler telegramda. Ýa-da instagramda tm iki probel trader bolsa biz çykaryp instagram. Ýöne instagramda kän bir oturmaýas. Ýöne hepdede Instagramdan hem habar alyp, ýazan adamlara jogap berip oturýas. Esasy oturýan ýerimiz Telegram. Hawa.
Gatawy awa sorlar, sorlar barlar, gyzyklanlar ökman ýazarlar. Şu ýerde ýa Telegramda, onam on belläp geçen, ýaňky podkastyň aşagynda. Indi sag boluň, köp-köp çakylygymy kabul edip geleniň üçin gaty gyzykly. Meň üçin hem täze zat, diňleýjiler üçin hem täze zat bolar. Işiňizde üstünlik agla. Sag boluň köp köp geregiň üçin. Sizede sag boluň çagyranyňyz üçin hormat bildireniňiz üçin we diňleýjilerede köp köp sagbolsun aýtýan. Islendik soragyňyz bolsa islendik bir bilesiňiz gelýän zat bolsa arkaýyn bize ýazyp sorap bilersiňiz.
Gaty gowy. Sag boluň köp köp Ymam Azat.
Hormat edip çagyranyňyz üçin menem sag bolsun aýdýan. Diňleýjilere-de, size-de siziň hem işiňiz ugruna bolsun. Eger diňleýjilerem gyzyklanýan zat edýän bolsalar, ymamyň aýdyşy ýaly, ýaňky ýaly arkaýyn ýazyp bilerler. Hemme soragyňyza jogap bereris, düşündireris.